Отелло! О, нәрсә? Отелло кебек ярата белергә өйрәнәсең килә мәллә? Отелло кебек яратырга? Беләсең мин ни әйтәсен? Белә. Белсә әйтеп кара, нәрсә дип. Китапхан булып, икәү бергә утырыйк әле.

Син атылы дисең. Аның кебек яртыга дисең. Ялгышасың. Атылы дизде моны яратмаган. Үзен яраткан. Юкса ни ул яраткан кешесен үтерә? Ни хакы бар? Ышанмый икән. Көнләшә икән. Аерылсын. Шундый гүзәл җан оясын харап итә. Шул булды мәхәббәт. Тьфу! Ярый, ярый, тынычлан. Менә казанга баргач, Мин сине Евгения Онегинга алып барырмын. Менә ул ичмасам, соңыннан булса да Татьянаны ничек өзгәләнеп ярата. Онегинмы? Тапты. Беләсең, мин мин нитеп ятрим. Беләм. Тагын беләсең?

Е, булган икән булсын. Әй, сине, алдакчы. Ә миңа ярамый. Мин тиздән язылышасы кыз. Рахилә, әйт әле, син аны яратасың бит? Синдә чын мәхәббәт. Чын мәхәббәтне бер генә тапкыр, бер генә кешегә була диләр ич. Әгәр дә ул кеше минем гомер юлында очрамаса, бәлки ул илнең бөтенләй икенче ягында торады. Мин биредә, Ә ул әллә кайда. Бер районда яшәсәк тә, бәлки, гомергә очрашмабыз. Очрашсак та, мин яратып, ул яратмаса, ул чакта нәрсә? Димәк, син Госманны яратмыйсың? Бу бит коточкыч! Белмим, Аны кем генә яратмый икән соң? Аңа кызыгучылар аз дип беләсеңме? Юк, ни әйтсәгез дә, язмышымны аның кулына ышандырып тапшырырга була. Ә беләсеңме, Талгат, без бит юллар чатында торабыз. Менә алдыбызда төрле юллар. Менә кайсыннан китсәк, шул безнең тормыш юлыбыз булачак. Аңла син, без хәзер язмышыбызны хәл итәбез. Мин эшләргә булдым. Әни миңа вәсият итеп, әйтеп калдырды. Улым, хезмәтне ярат. Эш сөйсәң, бәхетле булырсың. Улым, хезмәтне ярат. Эш сөйсәң, бәхетле булырсың, диде ул. Сәүгать, без киләчәгебез турында уйларга тиеш. Китик Казанга, керик укырга, өйгә бергә лекциягә йөрербез, бергә дәрес хәзерләрбез, ә кичләрен бергә уздырырбыз. Без биредә дә бергә була алабыз, бергә эшкә йөрербез, бергәләп укырбыз. Син мине аңларга теләмисең. Син дә мине аңламыйсың ич! Булдыра алмыйм, авылда кала алмыйм! Эх, Рәхилә, син белмисең, һәр эшнең үз тәме була. Табигать кочагында кояш белән торып, басыла китәсең. Йөрәгең шундый бер ләззәтле хис белән тула. Күңелгә шундый рәхәт. Аны сүз белән аңлатып булмый шул, Рәхилә. Аны үзең тота карарга кирәк. Яратам мин, Рәхилә. Кемне? Яратам мин терлекне. Мин әле бала чакта ук үзебез торган авылның карт көтүчесенә ияреп, басуга чыккалы идем. Ә мәктәптә, мәктәптә мин түгәрәккә йөрдем. Без анда үләннәр өйрәндек. Беләсеңме, һәр үләннең үзенә генә хас сыйфаты була икән. Сыер бер төрлесен ашаса, сөте күбрәк була, икенче төрлесеннән сөте тәмлерәк була. Миңа алар дип өйрәнергә кирәк. Күрәм, түгәрәк җитәкчең сине кулына нык алган икән. Ул минем нием иде. Теләсә нәрсә дигән. Мин сине ул юлдан җибәрмим, көтү көтәргә рөхсәт бирмим. Бел менә, бирмим! Ничек бирмәссең икән? Нишләрсең? Нишләрмендер, белмим, әмма ирек куймам. Аңламыйм мин сине. Аңламыйсың шул. Әй, аңласаң, һай, аңласаң. Тәлгать, тагын нинди сүзләр әйтим? Синең әллә бөтенләй йөрәгең юкмы? Син соң! Әй, сиңа сөйләдемме, сөйләмәдемме? Кал шунда, хайваннар арасында кал, югал. Кызганмыйм да ичмасам. Мин кызганырга мохтаҗ түгел. Талгат! Юк, Рахим. Мин сине түгел, син мине аңларга тиешсең.